Hemmejäňize salam men Gül. Habarsyz galma gepleşigimiziň bir ýüz kyrk bäşinji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar üns beren bolsaňyz YouTube näçe prosent laýk näçe prosent dislaýk basylanyny görkezenok. Ýöne çyndanam soňky döwürlerde dislaýk sany azalypdyr. Ýöne laýk sany azalmasyn. Şoň üçin birje laýk basýas we bölümimize başlaýas. Dostlar kliplerimize başlamazdan ozal Gülälek Hezretgulyýewanyň täze işi dokumental filmini size hödürleýäs. Ýer depip ýördüňmi käbä? Hawa, ýer depip ýördüm. Pomidorjyk ekýän, kartoşkajyk ekýän, kädi ekýän. Özüme bolar ýaly, çagajyklarym bilen ýer ýaly.
Ogullaň-gyzlaň hereket etme, otur biz edel-ä diýýändirler? Diýýärler, edemok, diýenden edemok.

Gülşat Gurtowanyň täze klibine Gülälek Hezretgulyýewa öz Instagram sahypasynda şeýle sözler ýazypdyr, Dileg, bu aýdym Hindistanda hassahanada balajygymy gujaklap geçiren gijelerimde diňleýärdim diýipdir. Bagt diýdi, dileri

Diliňden bir seç ýigit, Sylaglardan geç ýigit. Meň pikirimçe dostlar bu bölümde bir näçe klip täzeliklerimiz bardy we bir näçe halypalarymyzdan hem täzelik bardy şoň üçin bu bölüm laýka mynasyp şoň üçin laýk basalyň. Dostlar, MPO şajygyna Jelil bilen başlalyň. Üns beren bolsaňyz, Jelilden köpden bäri täzelik ýokdy. Sebäbi Jelil täze albomynyň üstünde işleýärdi we ine-de size täze on aýdymly albomyny hödürledi.

Ýere döwür YouTube täzeligi şu dördünji gün men döwran täze kontent täze proýekt bilen gelýä sypdyraýmaň. Indi gelýäs köneler ýatlaşy hajygyna. Kakageldi we Toýly Nuralyýewler bilen döwrüniň iň hit aýdymlarynyň biri Men adagly.

Indi gelýäs teswirleri okamaga şahajagyna. Ilkinji teswir ýazyp baýrak gazanan Altyn ýyldyz. Giň dünýäniň ýaraşygy, Eziz ejem, jan ejem sen. Abat ojagymyň gelşigi, Eziz ejem, jan ejem sen. Mähriban gelin-gyzlarymyzy, enelerimizi sekizinji mart Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn diýipdir. Köp sag boluň. Indiki teswirde Kemal Bäşimow teswir edipdir, ýöne başga dilde, men öz düşünişime görä terjime edip aýdaýyn. Onlaýyn gepleşige Seýdini çagyryň, bir sözem aýdaýyn, kalbymy kyrdyňyz, geçen bölümlerde okamadyňyz, sizi Azerbaýjandan görýän diýipdir. Geçen bölümlerde teswirleriňiz laýk alan däldir, bu bölümde sekiz laýk bar, şonuň üçinem okadyk. Indiki teswirde atsyz zenanlar sekizinji mart baýramyz gutly bolsun media tymy hemişe öňe sag boluň. Indiki teswirde ajy aýralyk. Pälwan Halmyradow bilen söhbetleşdik geçiräýiňdä ullakan haýyş diýipdir. Biziňem niýetimiz bar Pälwan Halmyradow bilen söhbetdeşlik geçirmek nesip bolsa ýakynda. Indiki teswirde Kerim Öwez Didar ýe diýipdir. Indiki teswirde Nuraly Hakyýew. Jeytinur Media tymany döreden Karola. Şonuň üçin eýtmeli beýtmeli diýip komanda etýändir. Agzybir gruppasyna. Tüweleme şeýle işleriňiz üçin Media tyma diňe öňe Hany men Döwran görnenokla ýat dolly gyşda görşümiz diýýä. Nesip bolsa dördünji gün men Döwran gelýä garaşyň.

Laýk basylandygyny görkezenok. We hakykatdanam soňky wideolarda Aý demim gutardy. Durmajak. Başlanmaz başlalar. Jeýtinuram arkada Jeki Jany urup başlady. Araňyzda näçe kiçi tanar? Kiçi. Araňyzda näçe kişi tanar?

Ýene-de bir Instagram, Instagram däl jana YouTube. Kemal Bäşimow gerim gerim gerildim walla. Ýakynda näme seni geçirýär. Özüňden gork özüňi tanat bas. Ýakynda.
Saldymy? Nasişin diýmek näme bolýar türkmençe? Ne bileyim. Täzelik köpdä artykmaç öýdýän. Täzeliklere doly bölümimiziň ahyryna geldikmi?